Эпӗ Федорова Галина Дмитриевна. Шупашкарти вун саккӑрмӗш вӑтам шкулта чӑваш чӗлхи учителӗ пулса ӗҫлетӗп. Ӳкерекенӗ Серков Максим. Петӗр Хусанкай, Таня поэмӑри сыпӑк. Тулта шатӑртатать декабрь. Килтен киле ҫӳрек тӑлмач. Паян партизана ҫакатпӑр. Ют тухӑр, юрамасть юлма. Ял варрине кашта тӑваҫҫӗ. Ирӗксӗрех колхозниксем сайра пулин те пыркалаҫҫӗ, пуҫтарӑнаҫҫӗ пуҫ чиксе. Тепри пыни те май килсе сӗл куллен-куллен шӑвать килне, епле пӑхса тӑрас тӳлеккӗн, тен, Чакӑҫ хамӑр ялсенех? Нимӗҫӗсем вара нумаййӑн. Ҫӗр-шыв ытла салтакӗсем, офицерсем, мӗнле уявӑн тапать пуль халь чӗри вӗсен? Пӗр вунӑ юлан ут тӑратнӑ йӗри-тавра кашта патне. Хӗҫӗсене вӗсем кӑларнӑ, ташлаттараҫҫӗ утсене. Мӗнле уяв! Анчах уяв-ши? Ҫук, ҫук, хӑрав кашни пуҫра. Хӗлхем сӳнмен, вӗсем туяҫҫӗ, вӑл хӑвӑртлать ҫӗн пушара. Илсе килеҫҫӗ, терӗҫ. Пурте пӑхса тинкерчӗҫ пӗр енне. Ах, Турӑ, хӗр ача-ҫке, пур! тет пӗр карчӑк хӑйӗн кӳршине. Декабрьӑн лутра хӗвелӗ ҫунат пек уйрӑмах тасан, чӑлхапалан кӑна тӗреклӗ путса пырать хӗр партизан. Ах, Таня, Таня, епле хӳхӗм, пур ҫут тӗнче те ҫак самант. Ҫӗршывӑм, парӑна эс тӳсӗм, чунне ачашлӑх, ан амант. Чӑн вырӑс чунлӑскер Татьяна хӑй те пӗлмесӗр мӗншӗнне Раҫҫей хӗлне вӑл пит кӑмӑлланӑ ун вырӑсла сив илемне. Ку пӗлнӗ, пӗлнӗ мӗншӗнне те, юратнӑ пур чунтан вартан, юрне те, сивӗ хӗвелне те юратнӑ вӑл, пытарайман. Пӑхса тӑран ялйыш хумханчӗ. Хӗре кӗртеҫҫӗ варрине, пуҫне ҫӳле йӑтса ҫывхарчӗ хӑюллӑн вӑл кашта умне. Иккӗшӗ кайнӑ ҫилли хунӑ, каштаҫӗнчен янать йӑлмак. Хӗре тӑратрӗҫ. Сивӗ ункӑ мӗне тӑхӑнтартаҫҫӗ ак. Палачкантӑра туртмашкӑн хатӗр, анчах тӑхтарӗ комендант. Кашта тавра хыпкаланать пӗр фотограф. Таня кӑшкӑрать. Пӗр нимӗҫ Таньӑна хӑмса ӗрчи анчах ӑна тӗртсе ярса ҫаплах хӗр хыттӑн янраттарчӗ. Мӗн пурӗ илтрӗ ҫав сасса. Вилмешкӗн эпӗ хӑрамастӑп. Хам халӑхшӑн вилни, телей. Палач кӗтсе аптрать пулас та комендантне куҫпа тӗллет. Часрах, тет комендант, васкатрӗ сӑн ӳкерен офицера. Вальт ҫаврӑнчӗ те хӗр каларӗ тӑшман ҫыннисене вара: «Эсир мана халех ҫакатӑр, анчах та эп пӗчченҫӗ мар, пурне те пурпӗр ҫакаймӑр, час килӗ пирӗн аслӑ ҫар. Ҫӗршыв йӑлтах тапраннӑ, чухлӑр. Эй, салтаксем, ӳкӗнмелле ан пултӑрччӗ, каян юлӑр, каҫсамӑр пирӗн еннелле!» Ан вӑрҫӑ, парӑнӑр, пӑрахӑр, пӑшалӑра, часрах, халех! Пирте вӑл тӗрӗслӗх, ӑнланӑр, эпир, эпир ҫӗнтермелле! Итле-тӑран этем ӗречӗ, асаплӑ вырӑс ҫыннисем хуллен ӗсӗклесе йӗреҫҫӗ, куҫҫулӗнчен те шикленсе. Палач карт утрӗ. Карӑнтарчӗ. Анчах тепре чӗвен тӑрса ик аллипе хӗр тармакланчӗ, пушатрӗ ячӗ кӑшкӑрса. Сыв пулӑр, юлташсем! Кӗрешӗр! Ан манӑр парти пирӗнпе! Ӗненӗр! Ӗҫчӗ кӗмсӗр-кӗмсӗр Иванчӑ нимӗҫ тапнипе. Юр чӑкӑртатрӗ те лӑпланчӗ. Ах, терӗ халӑх тӑвӑнса, пӗри шари ҫухӑрса ячӗ, вӑрманалла кустарчӗ сас. Тавтапуҫ.